Дзанайты Иван, Нигер. Дыууӕ зӕрватыччы ӕмӕ дыууӕ сыхаджы аргъау. Сӕрд рӕстӕй ӕмӕ хӕларӕй арвыста йӕ рад нӕ бӕсты ӕмӕ аивгъуыдта ацыд. Хур дзӕвгар-дзӕвгар куы ахӕтт, ӕмӕ бонӕй-бон мынӕг дӕр райдыдта кӕнын йӕ зынг цӕст. Нал тавы, куыд тавта, афтӕ. Сабыргай ма хилы арвыл, раст фӕллад бӕлццоны хуызӕн. Уазал дымгӕ уайы тихтыл, мигъты комры бынтӕм суры. Сурцъӕх мигътӕ хъӕутӕм уайынц. Уый ӕрбырсы фӕззӕг, фӕззӕг. Мигъ йӕ бӕх у, уӕд йӕ улӕфт, алчи дзы йӕхи ӕфснайы. Калм ныттымбылтӕ ис арф ран, хӕфсдӕр хъуынайы нылласти, дуры бын йӕхи нымбӕхста. Арс йӕ хуыккоммӕ фӕцыди ӕмӕ дзы йӕ дзӕмбы сдӕрдзӕн, афтӕмӕй рвитдзӕн бонтӕ. Мӕргътӕй бирӕ атахт дардмӕ. Хъарм бӕстӕм сӕхи фӕистой уалдзӕджы рцыдмӕ тӕккӕ. Фӕлӕ иу зӕрватыкк кауыл бады, уазалы ныргъӕвсти. Ихӕнӕй бецау куы ризы. Галиу базыр ма сцӕгъды, фӕлӕ рахиз базыр михыл Баззади кӕсма зӕбулӕй. Асырдыйынӕй йӕ хъӕлӕй иу фыдуаг лӕппу ныссаста ӕмӕ нал у, нал тӕхынӕн. Бады кауы михыл цъиты, уазал сӕлфынӕгӕй домы. Схуылыдзис бецау ӕгасӕй. Хатгай ма йӕ тыхст йӕ рыстӕй цъип-цъип зӕгъгӕ, афтӕ скӕна саст ӕмӕ уынгӕг хъӕлӕсӕй. Уалынджы дын мӕнӕ уынджы иу хъӕццау ӕрцӕуы хъӕдӕй, суджы уӕрдоны сӕр бадгӕ. Ӕмӕ зӕрватыччы уасын айхъуыста куыддӕр ӕгъдауӕй, баурӕдта тагъд йӕ бӕхы. Хъусы хъӕццау лӕг лӕмбынӕг, уӕдӕ цымӕ уыцы тыхст уаст чердыгӕй цӕудзӕни, зӕгъгӕ. Хъусы мӕ кӕсы фӕйнӕрдӕм, ӕмӕ уайтагъд зӕрватыччы ауыдта уым кауыл бадгӕ. Рахызтис йӕ сугты сӕрӕй, бацыдис сындӕггай каумӕ, саст базыр тыхст маргъы размӕ. Зӕрватыкк бецау фӕтарсти, цъипп-цъипп зӕгъгӕ скодта тынгдӕр, базмӕлыд, йӕхиуыл схӕцыд, атӕхынвӕндӕм бӕргӕ уыд. Фӕлӕ кӕм? Фӕиртӕст михӕй ӕмӕ кауры бынмӕ рхаудта. Лӕг куы федта нӕ амонд маргъы, уӕд ысуынгӕг ис йӕ зӕрдӕ, дзуццӕджы рбадт йӕ разы, арӕхстгай йӕ систа зӕххӕй ӕмӕ йӕ фӕлмӕн рӕвдаугӕ бакодта йӕ кӕрцроны. Рараст ис. Ӕрцыд сӕхимӕ хъӕццау лӕг. Йӕ быхы суагъта. Бафснайдта йӕ, базылдис ӕм. Бацыд хӕдзармӕ, йӕ ронӕй райста зӕрватыччы ӕмӕ йын бабаста дзӕбӕх йӕ базыр. Хъарм ран ын бынат скодта, дон, хӕринаг ын йӕ разы сӕвӕрдта, куыд ӕмбӕлд, афтӕ. Мад йӕ рынчын сывӕллонмӕ куыд зила, йӕ уый хуызӕн ӕм зылд ӕгас зымӕджы дӕргъы. Байгас ис йӕ базыр маргъӕн, сдзӕбӕх ис ӕмӕ хъӕлдзӕгӕй хъазын райдыдта йӕхицӕн. Уалынмӕ рцыди уалдзӕг, цъиутӕ хъармбӕстӕй фӕстӕмӕ райдыдтой тӕхын фӕд-фӕдыл. Зӕрватыкдӕр дынӕттӕмӕ сабыргай тӕхын куы систа ӕмӕ йе мбӕлттыл ӕмбӕлди. Лӕджы хӕдзары дын ахстон скодта зӕрватыкк йӕхицӕн, ӕмӕ дзы къуыртты ныббадти. Сӕрд та аивгъуыдта ӕмӕ мӕргъты хъарм бӕстӕм тӕхыныл сысты. Уӕд ӕндӕр куыд вӕййы? Иу бон куы уыдис, уӕд мӕнӕ зӕрватыкк йӕ ахстоны раз сбадт, цъыбар-цъыбур куы кӕны. Цымӕ цӕй? Хӕрзбон мӕ фысым, зӕгъгӕ, зӕгъы, раст еуйау. Лӕгӕм хъусы, мӕн ӕнкъард ис. Цымӕ мӕ нӕ ферох кӕндзӕн фидӕн уалдзӕг мӕ мӕ уазӕг? Дзуры мӕгуыр лӕг йӕхицӕн. Цӕй ма бавзарон? Бӕрӕг ыл скӕнон. Ӕмӕ йын сырхӕндах бабаста дзӕбӕх йӕ къахыл. Атахт зӕрватыкк. Ӕмӕ дын лӕг хъыгкӕнынтӕ куы сисид. Раст ӕндӕр цыма йӕ хъӕбул, йе ахсджиаг хъӕбул дардбӕл цы ис, уый хуызӕн. Къуыри дӕргъы йыл нал хӕцыд хуыссӕджы цъынд дӕр. Зымӕгыл ныддаргъ ис лӕгыл. Ахӕм даргъ зымӕгыл никуы, никуы ма скодта царды. Фӕлӕ ацыд йӕ рӕстӕг зымӕгӕн. Ӕрцыд та уалдзӕг. Хъарм уалдзӕг ӕрцыди мӕнӕ. Мӕргътӕ та тӕхынц фӕстӕмӕ, зарынц зарджытӕ, сӕ зардӕй бӕстӕ схъӕлдзӕг сты иууыл. Зӕрватыкк дӕр дын куы ртӕхид. Ӕмӕ уысм раст йӕ фӕндаг лӕджы хӕдзармӕ куы скӕнид. Абадт йӕ ахстоны къӕсӕрыл, фароны ахстоны былыл ӕмӕ сцъывар-цъывур кодта. Цыма дард бӕсты хабӕртты дзырдта мӕгуыр лӕгӕн тагъд-тагъд, уый хуызӕн уыдис йӕ бакаст. Лӕг куы федта зӕрватыччы, Базыдта йӕ Ndахмӕ гӕсгӕ. Уӕд хӕрдмӕ фӕхауд фырцинӕй, ахстоны цурмӕ фӕуади ӕмӕ Зиба-Зиба, зӕгъгӕ, дзуры худӕндзастӕй маргъмӕ. Зӕрватыккӕн дын йӕ дзыхӕй цавӕрдӕр мыггаджы гага лӕджы размӕ уӕд куы рхауид. Дисгӕнгӕ йӕ систа зӕххӕй уыцы гага лӕг йӕ къухмӕ ӕмӕ кӕртмӕ ахызт. Ацыд. Цымӕй цы уа, зӕгъгӕ дын, цыхырадонмӕ фӕуади, ӕмӕ Гага уым ныссагъта. Иу къорд боны рацыд, афтӕ Гага взары суагъта зӕххӕй, насгӕрдӕджы хуызӕн ӕвзар. Рацыди та цалдӕр боны, ӕмӕ уыцы нахуыр ӕвзар дидинӕг ӕфтауын систа. Дидинӕджы бынаты та ноджы иу къорд боны фӕстӕ уӕд ӕнахуыр насгуырзаид. Ӕмӕ дын нӕрсын куы сисид, уыцы нас уӕд бонӕй-бонмӕ стыр куы ныннӕрсид хӕрздынджыр. Ныр цӕттӕ уыдзӕни, зӕгъгӕ, иуахӕмы лӕг амалтӕй насы батылдта йӕ кӕртмӕ. Цымӕ Цад кӕндзӕни? Цӕй-ма сфыцондзы уӕд та ныртӕккӕ? загъта лӕг йӕхинымӕры. Фӕрӕтӕй ӕрцавта насы, нас фӕсаст ӕмӕ йӕ хуылфӕй ракалди сызгъӕрин ӕхца. Хабар уай тагъд хъӕуыл айхъуыст, ӕмӕ адӕм мӕгуыр лӕгыл байдыдтой ӕмбырдтӕ кӕнын. Иу сыхаг уыд мӕгуыр лӕгӕн. Хуынд Гӕдо. Хӕлӕг чи уыдис, ахӕм саузӕрдӕ адӕймаг. Уайтагъд мӕгуыр лӕджы уӕлхъус февзӕрд уый дӕр иннӕтимӕ ронбӕхт ӕмӕ худаистӕй. Сызгъӕрины хцайы кӕри Ир тӕмӕн калгӕ куы федта, уӕд фырхӕлӕгӕй срызтис. Афӕлдӕх цъӕх-цъӕхид иууыл, ма мӕ бамбарой, зӕгъгӕ дын лӕгӕн арфӕтӕ куы кӕны. Арфӕтӕ кӕны былӕлхтӕй, фӕлӕ мидӕгӕй йӕ зӕрдӕ уадзы арт, цъӕхарт хӕлӕгӕй. Нал фӕлӕууыд, ӕмӕ лӕджы раст, ӕнӕхин мӕгуыр лӕджы, афарста Гӕдо ӕвиппайд. Ахӕм хӕзна, Насы мыггаг, чердыгӕй бафтыд дӕ къухы, уый мын зӕгъ, мӕ уарзон сыхаг. Мӕгуыр лӕг дӕр ын йӕ хабар радзырдта кӕрӕй-кӕронмӕ. Ацыди Гӕдо сӕхимӕ. Фӕззӕджы дын бавдӕлди, ӕмӕ иу зӕрватыккӕн йӕ базыр дурӕй асаста йӕ кӕрты. Фелвӕста йӕ, хӕдзармӕ йӕ бахаста, Йӕ базырмӕ йын зилын байдыдта? Фӕзылдӕм. Бадзӕбӕх ис. Маргъы базыр. Фӕлӕ бадт уӕддӕр ӕнкъардӕй. Рыст. Ӕфхӕрд хуызӕй ӕрвылбон. Хин рӕвдыд-иуӕй кодта, сау зӕрдӕ лӕг-иуӕй иу хатт. Хорз хӕринаг ын лӕвӕрдта, фӕлӕ зӕрватыкке сӕрыл никуы схӕцыди уӕлӕмӕ газ зымӕг-зымӕджы дӕргъы. Уалдзӕг ралӕууыди. Мӕргъты райдыдтой тӕхын фӕстӕмӕ. Бӕстӕ схъӕлдзӕг ис ӕгасӕй. Зӕрваты кыддӕмӕ ратахт, йе мбӕлттимӕ фембӕлд уынджы, семӕ ратых-батых систа. Ахстон скодта хорз йӕхицӕн, раст Гӕдойы рудзынджы сӕр. Уым-иу бадт ӕхсӕв къӕвдабон. Фӕрсыг та рцыди мӕнӕ. Зӕрватыккӕн дӕр йӕ зӕрдыл хъарм бӕстӕм тӕхын рӕфтыд. Иу бон куы уыдис, уӕд бады йӕ ахстоны, мӕнал ын сайы нал, цъыбар-цъыбур куы кӕны. Хъусы йӕ гӕдо. Хуыздӕр ын раджы сцӕттӕ кодта маргъӕн уый зӕлдагӕн дах йӕ къахын. Радавта йӕ, мӕ йӕ рбаста зӕрватыччы къахыл уайтагъд. Стӕй йӕм дзуры мӕнӕ афтӕ. Цу, тӕхгӕ-ма хуры чысыл, ӕмӕ-иу мын рагуалдзӕджы хорз мыггаг ӕрхӕсс-хъус демӕ, мӕнӕ мӕгуыр лӕгӕн цавӕр хорз хӕзна мыггаг ӕрхаста зӕрватыкк, раст ахӕм мыггаг. Атагъд зӕрватыкк йӕхицӕн, дард хъарм бӕстӕм, уым фӕцарди уалдзӕгмӕ, куыд ӕмбӕлд, афтӕ. Уалдзӕг ралӕууыд, Гӕдодын рагацау йӕ кӕрты кӕрон хуым сцӕттӕ кодта рӕвдзӕй. Каст ын хъӕлмӕ. Абон райсом зӕрватыкк ӕртӕхдзӕн дардӕй ӕмӕ йын мыггаг рхӕсдзӕн. Уалынмӕ дын уӕд ӕцӕгдӕр зӕрватыкк ӕртахти мӕнӕ. Абадти ахстоны мӕ уасы. Бауади гӕдо йӕ размӕ. ӕмӕ йын ӕнахуыр мыггаг маргъ ӕрыппӕрста йӕ цурмӕ. Фестад цъилгӕдофыр цинӕй, мыггаджы нӕмыджы тагъд-тагъд кӕртмӕ раскъӕфта йӕ къухы. Уымӕй конд хуымы ныссагъта. Цас рацыд, нӕ зонын, фӕлӕ мыггаг равзӕрд, цъӕх сдардта. Зилы йӕм гӕдодӕр рӕвдзӕй. Рувы йын йӕ алывӕрстӕ, доныл уадзы хсӕвӕй бонӕй. Ӕвзӕр рӕзы ӕмӕ рӕзы, насы, нахуыр насы хуызӕн сси ӕмӕ нӕрсынтӕ систа. Нал ӕй уадзы уӕгъд нӕ гӕдо, бон йӕ алфамблай зилы, фесты йӕм ӕхсӕв йӕ уатӕй. Нас нӕрсы, нӕрсы фӕйнӕрдӕм. Иу къорд боны рацыд, афтӕ къутуйӕ дынджырдӕр фестад. Нӕ рбӕлвырддзӕт та уыдзӕни, зӕгъгӕ, афтӕ йӕм йӕ зӕрдӕ дзурын райдыдта Гӕдойӕн. Бахъавыди таргъ сӕвмӕ. Тынг мӕйдар, талынг ӕхсӕвмӕ. Тарст уынӕгӕй ӕмӕ уымӕн. Ха, ныр адӕм схуыссыдысты, афтӕ рацыд йӕ кӕртмӕ ӕмӕ Насы ралыг кодта. Тулы йӕ хъӕдын мӕцъисӕй ӕмӕ йӕ тыхтӕй-амӕлттӕй батылдта йӕ фӕскъонамӕ. Фырцинӕй цы ракодтаид, уымӕн ницуал ӕмбӕрста зыды мӕ кӕрӕф гӕбӕр лӕг. Цӕстытӕ ныхъхъоппӕг сты. Уӕнгтӕ ризынц, зӕрдӕстъӕлфыд ӕмӕ риссы цины рыстӕй. Нал хъӕцыгӕ дор хъӕцмӕ. Цӕй, ӕфснайон тагъддӕр хца, дзуры хинымӕры афтӕ. Иу дынджыр чыры нӕм уыди, бауадис ӕмӕ йӕ тагъд-тагъд къуымӕй Насы цурмӕ ӕрдавта. Бакаст Насмӕ, чырынмӕ дӕр. Нӕм нӕ бацӕудзысты, ме хца! ахъуыды кодта Нагадо. Къуыммӕ та фӕуад ӕмӕ дзы иу хъуынджын дзӕкъул ӕрдавта. Ривтаджы зӕрӕдтӕ ноджы. Райста кард, дынджыр цыргъдана, марадз зӕхх ӕмӕ фӕрӕтӕй бауында лыг кӕнын Нашы. Тарсти, зӕгъгӕ, сызгъӕринтӕ зӕхмӕ ркӕлдзысты гӕргӕрӕй ӕмӕ йӕ фӕуыдзӕн зонӕг. Кардӕй хъавгӕ-хъавгӕ Нашы Дзуарывырд хӕххытӕ ркодта, раст йӕ сӕрӕй суанг йӕ бынмӕ. Ӕмӕ мӕнӕ диссаг, диссаг! Нашы цъар дын змӕлын систа. Стӕй Цыппар дихы куы фӕци, ӕмӕ рахаудта тымбылтӕй сау залиа калм йӕ хуылфӕй. Базмӕлыд уылӕны змӕлдау, фелвӕста йӕ сӕруӕлӕмӕ, басыф-сыф кодта дымгӕйау, ком хӕлиу Ӕвзаг ӕлвӕстӕй айвӕзта йӕхи бӕндӕнау ӕмӕ атыхсти гӕдойыл, уайтагъддӕр ӕртыхст гӕдойыл. Уау, зӕгъгӕ, ныццӕгъӕхст ласта зыд кӕрӕф гӕдо фыртарстӕй. Ацъӕх ис цӕсгомӕй, къухӕй. Къӕхтӕй ма бӕргӕ архайдта, фӕлӕ йӕ нылхъывта сау калм ӕмӕ йӕ куы ныххурх кодта. Уыдоны рцыдмӕ дзӕбӕхӕй амонд ӕфсисӕй фӕцӕрут, аргъау чъиппа дӕр сымахыл.